Whakarongo whakarongo rā e Tāne ki te ahurewa, ki te ahurewa ki te pokena ki te pokena ki te wānana ki te wānana ki te taura ki te taura ki te tauirā. I te moeho nā pū nā weu nā rito nā take i te orooro i te orooro. Haramai rā e te iwi. Haramai ki te orooro o te reo, o te reo rangahau, e tangi kau atu nei tātou ki ō tātou mate, kua huri atu rātou ki tua kua hīkoi atu, ki nā mauna tapu, ki nā tihi tapu, ki nā puna kōrero katoa i whiua ki runga i te whenua, ki runga i ō tātou marae. Haramai i runga i te whakaaro nui, kai waena tātou o tēnei tau o 2026. E hīkoi nui nei tātou i roto i wā tātou mahi katoa me te whai whakaaro tono ki a rātou, ki a koutou me o koutou whānau e nohonoho mai nā i roto i o koutou hāpori. Noho mai i roto i te pai, noho mai i roto i te māramatanga, noho mai i roto i a tātou e kimi ana i te kupu, ā, hei whakatipu i te taonga nei te mōteatea. Haramai. E gatahi anō māua ko kahi ka whai wāhi ki te hoki mai ki tā tātou kaupapa. ko te wāhanga tuatoru tēnei o te mōteatea a Pinepine Te Kura. A, hei whakatipu, hei whakaora, hei whakatinana i ngā hōrero. Kei te whakaaro au me hoki atu tātou ki te rārangi e kī rā, Whakakake e te ture i te kīnga o tō waha. Engari, i mua paku atu pea i tērā, kia whakamārama noa iho au ki a koutou, ki a tātou, te tangata nei o Te Kooti Arikirangi Te Tūruki, ā, me Ruakēnana Hepetipa. Nā, i roto i ngā tau nei e titiro kau ana au ki wā rāua rangahau. Mō rāua mōteatea, ne? Ā, i roto i te pukapuka a Benny, e kī ana a Benny, neke atu i te kotahi rau ngā mōteatea i tuhia e te Kōti Arikirangi te turuki. Ā, ana ko te nuinga o ētahi o ana waiata, nāna i tiki atu i ngā kupu a ētahi atu o ngā waiata a ētahi atu iwi. Kātahi ka hurihia ia aua kupu rā kia taka ki raro ki te āhua ki a ia. I roto i te pukapuka tuatahi o te Ngāmōteatea, kei reira tētahi kōrero a Tā Apirana Nata e kī ana, He tohunga rawa te tangata nei a Te Kooti Arikirangi Te Tūruki ki te tiki atu i te waiata i te mōteatea a tētahi atu, kātahi ka huri te āhua ki a ia anō. Koinei te kaupapa o Pinepine Te Kura, ne? Te tau 1852. Ko te tipuna koroua nei a Tamiana a Huata i roto i te kura mīhana i Wairengahika. Ana i te tau 1854, ana ko Te Kooti i roto i te kura mīhana ki Whakatō. ki roto o Ō-manu-tūkē. I ngā rā tapu, kua huihui mai nā nā whare mīhana e rua, ana kua taki noho he kōrerorero, he whakawhitiwhiti kōrero i waenganui o tēnei mea o te karaipiture. I roto i ērā whakawhitiwhiti kōrero a rāua, a rātou, me tō rātou kaihautū i a rātou a Te Wiremu, Ka puta i a te i a Huata, i a Tamiana Huata, te pūtake nui o Te Umuroa, arā, o Te Umurangi, te pūtake nui o Pinepinetekura, ka waiatatia ia ki roto i Waratau Kura Mihang. I roto i tērā waiatatanga, Ka mau atu i a Te Kooti te wairua o taua waiatara, me tana whakamihi tonu e ki a Tamiana mō nā kupu o taua waiatara. Whāia, e mōhio nei tātau i roto i ngā tau nē, nē? Ka titoa e au ana waiata, ana ka tīkina atu ai te waiata a Pinepine te kura, Ka hurihia ia nā kupu kia rite ki a ia. Engari ko tētahi tino pūtake nui koe hei titiro mā tātou. Ka āta titiro tātou ki nā kupu o ngā mōteatea a Te Kooti, nā kupu o te Karaipiture kai roto i a Pinepine Te Kurai, i ahu mai i te Paipera Tapu. I hīkoi mai ērā, e ai tonu ki āna tuhituhi, i hīkoi mai ēnā kupu ki a au. Ana ko nā kupu i tino whāia atu e ia, ko nā kupu a Rāwiri, nē. Ana mōhio nei tātou ko te Rāwiri nei, koinā te kīngi o nā Iharaira i taua wā, ā. So, e rua tahi ēnei poropiti, nē, i whai whakaaro ki te Paipera Tapu. I mārama pai rāua ki te Paipera Tapu, nā, me te mōhio tonu hoki ki a rāua i roto i ō rāua whakaaro, he pukapuka tapu te Paipera Tapu e kōrero ana i te āhua o te Karaiti, nē. Ana, kua kaha te kuhu atu a te Māori ki roto i ngā mahi pānui o te Paipera Tapu. Kātahi ka titiro rāua ki roto i te Paipera Tapu ka kite rāua ko te nuinga o ngā kōrero e takoto mai ana ko āhua rite ki te Māori. Nē. Kei te whiua nā Iharaira, o Iharaira e te iwi Ihi, o Ihipa. Ana kai te whiua te iwi Maori e na e tauiwi e te kawanatana koronia i taua wa ra. I ahu mai hoki e te Kooti i roto i tēnei mea o te kupu tawhito. Ana, waihoki ka whakamaramahia ano e rua keinana te ahua o wana moteatea nana i tataki ake pera ano i wa te Kooti ra, ne. No reira, koira te ahua o Pinepine te kura. Me tiki atu e au ko te korero a o te haka a te Ati Rikona a a matu a a te Ati Rikona a Kingi Matutaera Ihaka. Anei tana, anei tana haka. Ka naro ra aku whenua, ka naro ra aku tika, Mātaotao ana te aroha, mōmona ana ngā iwi whai rawa, tūpuhi ana ngā iwi rawakore. Kei te kite tātou i tērā āhuatanga ināianei tonu. Nā, kia hoki atu tātou ki te rārangi Tekau mā rima o Pinepine te kura, te rārangi e kī rā, Whakakake e te ture i te kīnga o tō waha, nō runga rawa koe nō te mana o Kuini e tū nei, nē? Nā, ko te tikanga o tērā rārangi kōrero, Whakakake e te ture, ko tō mahi e te Karauna he hanga i ō ture i runga atu i a mātou i te iwi Māori. E te iwi, mēnā tātou ka titiro i tēnei Kāwanatanga, i tēnei rā nei, kei te hanga rātou nā ture i runga atu i te iwi Māori nāianei. Ahakoa anō tērā rau tau, ko taua wairua whakawhiu tonu kei te haramai i roto i tēnei Kāwanatanga ki tēnei tātou nāianei. Nā, he aha au tīmata ai ki te rārangi e kī nei he whakakake e te ture i te kīnga o tō waha? Nā, kia kōrerohia au ngā ture i tūkino i a tātou. Ko te ture tuatahi he mea hanga ake mai i roto o Ingarangi. Ko te ingoa o tēnei ture ko te New Zealand Constitutional Act 1852, nē? Nā, ko tērā ture Nā tēnā ture i whakatū tētahi wāhangatanga kia tangohia, kia tīmata te Karauna ki te tangohia ki te pōti mō ngā whenua Māori kia wehea mai, mai i raro i te mana Māori kia tukuna ki te tangata kotahi. Nē? Tēnā. Kia kōrero anō au. Ko te New Zealand Constitutional Act 1852, Arā kē tērā ture i hangaia mai i Inarani. I reira e whakakoikoitia mai ana tērā ture, hei aha, hei wewete i te whakapapa o runga i te whenua kia hoatu ai ko te īngoa kotahi ki runga i te poraka whenua. Nē, nā te mahi a tēnā ture, he patu i te kōrero o runga i te papa tipu whenua. Te hurihana mai, te hīkoitanga mai o tēnei ture ka ngaro tō tātau reo. Nē. Ka ngaro wā tātau tikanga me te mātauranga hohou nuku i roto i a tātau. Ko te ture tuarua, nē, koinei te kaupapa e kōrero nei au, whakakake e te ture, nē. Ko te ture tuarua, ko te New Zealand Settlements Act. te tau 1863. Ko tēnei ture, nē, i whai whakaaro te Kāwanatana ki te hoatu mana ki a ia anō, kia pai ai ai, kia āhei ai ia ki te muru i o tātou whenua. Ka mutu, ka mutu, i roto i tērā muru, ka hoatu anō ia tētahi kōrero ki roto i te ture nei, ki te whakakeke mai koutou e te iwi Māori, ka hanga e mātou, kai te hangaia e mātou tētahi anō ture. Ko te ingoa o taua ture na, ko te Suppression of Rebellion Act 1863. I puta, I hīkoi mai ēnā ture i te tau kotahi nei, arā, New Zealand Settlements Act, 1863, ko tērā i hangaia hei muru i ngā whenua. Ne? Ana, i taua tau tono nā 1863, ka hangaia anō tētahi ture, the Suppression of Rebellion Act, 1863. E rua nā ture. Nā, Ko te Suppression of Rebellion Act nei e hoatu ana ki te Karauna te mana nui, ne, kia pai tana, tana taupoki i te iwi Māori i raro i wana ture, ne, ā, kia pai tana tūkinua i te Māori, te whiu i te iwi Māori, te patu kia mate, te whiu rānei ki roto i te whare herehere, te whiu rānei, ā, ki waho. Nā, mēnā i whakahē te Māori i aua tūrera, ka heria mai ngā hōia pane whero hai patu, hai kōhuru i ngā iwi nō rātou, ngā whenua nei. Ana, i roto i tērā, ka taka te ture nei ki raro i te ture kāwanatanga. Ana, e kī ana i roto i te Pākehā, te reo Pākehā, it provided legal justification for military campaign. Koinei te ture i whai whakaaro ai te Kāwanatanga ki te whakatū i wana pakanga ki runga i nā whenua Māori. Na, ko te tau tērā, 1863. E rua tau i muri mai, ka hangā anō, ka rewa mai anō tētahi o nā ture, Native Lands Act, 1865, nē? Na, Ko te tino pūtake anō, he rite anō ki Wēra, he tiki atu i te mana whenua o te whakapapa whenua, ka huri i taua whenua rā, ka hoatu he taitara i raro i te Native Land Court. Ko tētahi pukapuka me titiro e koutou ko te pukapuka a David Williams, Te Kōti Tango Whenua. Koirā tonu te ingoa o tērā pukapuka. Ā, I rewa ake taua pukapuka rā i te tau 1994. Nā, nā roto i te wēnei kōrero, i kite anō au i ētahi o nā kōrero a Tāhiu Kāwharau i roto i tana pukapuka Māori Land Tenure, nō te 1977 tērā pukapuka i puta ai. Ki te herehere ia mai e koe i ērā kōrero, Ka kite koe i ngā tūkinotanga a tēnei Karauna, nē? Koirā ki a au te kaupapa nei, whakakake i te ture i te kīnga o tō waha. Nā, i roto o Te Tai Rāwhiti, nē, i roto o Te Tai Rāwhiti, Tūranganui-ā-Kiwa, nō reira hoki te matua tangata a Te Kooti Arikirangi Te Turuki, nē. I te tau 1886, ka hanga e te Karauna te East Coast Titles Act, o, ko te tino pūtake o tērā he takahuri anō i ngā whenua Māori kia taka ki raro i te Kōti Whenua hei wehe i a ia a wairua, a ngākau, a hinengaro mai tana whenua. Ka haere ana koutou ki Tūranga-nui-ā-Kiwa-ināiane, ngā whenua katoa e kite rā koutou i taka ki raro i taua tūrera. Ana, i roto i tērā, ka tipu te riri ki roto i te iwi Māori. Ka tipu te riri ki roto i te, te uh, i roto i a te kōti Ariki Rangi te tūruki. Pakaru katoa nā whakapapa. Wehewehetia nā whakapapa, ne? Whai muri i tērā, anei anō tētahi o nā ture, the Native Land Act 1873. Nā, mai te wā i tito ai e te kōti ka tū au ka kori, kori 1866. Tata i te rua tekau nā ture i hanga e te Karauna hei tahi i a tātau ki te taha. Nā konā ture whenua wera, ne? Ana ināianei kei te kōrero tau ki a koutou mō nā ture mātaurana, kei te haere nā ture whenua, ne? kei te haere nā taupoki o te ture whenua, ēnari e haramai ana nā ture mātaurana, e, te Native Schools Act. 1867. Nā, koirā tērā ture i whakatūria kia hangā he native school i raro i te kaupapa a te Karauna. Engari anei kē, ko taua ture rā e kī ana, kāore koutou e pai ki te kōrero i tō koutou reo. nē. Kotahi noa iho te reo mō roto i ngā kura nei, ko te reo Pākehā. Ka mutu, ko te tino kaupapa o tērā ture, he huri i a tātou hai Pākehā. Nā, e kite nei tātou i tēnei kāwanatanga i tēnei rā, nē, te, te Minita Mātauranga rā, Ka tangohia ngā kupu Māori o ētahi o ngā pukapuka a ngā mokopuna, he rahi nō ngā kupu Māori kia kore ai e raruraru te mokopunara. E ono pea nei ngā kupu. Ka tangohia wērā kupu. Ka kī te Minita kia kore ai e rangirua ngā tamariki ki te pānui. Nā ko tērā he e hou atu ai tātou hei Pākehā. Ko te Minita e mahi nei tana mahi, kotahi noho tana reo. Na, i tera tau, ka haere maua ko taku hua rangatira, te mamao o ko tamariki, ki tetahi wahi ki Tiamana, ki Tatimana, ki Europi. I tetahi ra ka haere maua ki ngā whare pupuri taonga nei. Ka heke mai māua i te awa o te Rhine mā runga i te, i te poti. Ka tae atu mātou ki tētahi wāhi ko Cologne te ingoa. Tū mai ana tēnā whare taonga. Hiko e haere atu au, ana kua kite au i ngā tamariki e rārangi haere ana. Kei te kuhu ki roto, ki te mātakitaki i ngā taonga ki te whai whakaaro atu. ki ngā taonga kai roto i te whare. Kai te whakarongo atu au te māhita e kōrero ana ki ngā tamariki. Ana, kua rongo au nā tamariki nei e whakautuutu ana i wana kōrero, e, e pātai ana i ētahi pātai ki a ia. Kai hīkoi atu au ki te wahine, ara ake te rārangi nei, ne? ara, te rua o nā, hīkoi atu au ki te wahine nei, ka mea atu au, he aha tēnā reo e kōrero nā koe? Ka ki mai ki a, ko te reo tatimana. Aa. He aha te reo taketake o nga tamariki na? Ko te reo Tiamana. Aa. Ka mea mai ki au, Ko wera e tu mai ra, ko te reo Wiiwi wera. Ko wetahi e tu mai ra, ko te reo Swiss Alps tera. Ka mea te au, E toru na momo reo e noho kotahi ana i waenganui i a koutou. Ae. Ka titiro mai te wahine nei ki a Tanawae, Ha! No hea hoki koe? Mea te, Oh, no Aotearoa. Ka mea mai ki a, Oh, te iwi Maori, te iwi Maori. Na koutou i ora ai matau, to matau whenua. Hea tō maihi konei, ka mea tāu ki a, Tēnā, whakautu ia mai taku pātai. Heria mai e toru nā tamariki nei, heria mai wērā e toru, heria mai. Kōrero ki a rātou i roto i tōu reo. Ka mea mai ki a, Ahe aha e kōrero māku? Mea atu a, Kī atu ki a rātou, kei te pēhea tā rātou titiro ki ngā taonga ka, ka kōrero te wahine rā. I roto i te reo tiamana. Kei reira nā tamariki e titiro tana ki a ia. Ana ko te mea ponepone e pakupaku nei, nāna te whakautu, ka whakautuhia atu te wahine. Tētahi anō ka whakautu i roto i te ora reo o, o ake. Ka huri mai te wahine. Koinei tō hiahia, ka mea tāna. Āe, i roto o Aotearoa, tō mātou minita Māori, anei tana ingoa. Kotahi te pukapuka kei roto i nā, nā, nā kura nei. Nā nei taro, tango ngā kupu Māori o taua pukapuka rā. Kia kore nā tamariki e rangirua. Mm. Tī tahataha te kanohi o te wahine nei ka titiro mai ki a au. Kotahi tētahi wahine heahea ko tēnā. Ka mea atu au, Ngā tamariki nei, tēnei kura e haere nei rātou, ka mea mai ki au, ā, ko te kura tuatahi tēnā. Mai konei ki hea? Ā, ki te kura o Waenganui, intermediate, ana, ki te kura tuarua, mai reira ki te whare wānanga. Ana, tae rawa ake rātou ki te, ki te kura o Waenganui, e hia ngā reo kai a rātou? Neke atu i te rima. Tae rawa ki, ki kura tuarua, ono e whitu. Pehea ki te whare wānanga? Ara. Ana, ka whakapono au i te wahine nei, i te mea hoki, i te wā, i te wā i Hato Paora a māua tama e kura ana, a Whitiaua, a Hona, me Otere. Ka haramai wētahi o nā tama o Itaria. Ana ka noho ki te kura. Kua korero Wīwī. Kua korero Tiamana. Kua korero Itaria. Kare i tuarua te reo. I tuatahi ke nga momo reo e korero ana. Kai te titiro atu ahau i a au i reira, ka haere atu au ki nga tama nei, E hia nga reo mohio koutou? e whitu. Ka hua titiro ke mai rātou ki a tātou pēnei i te mea nei e heahea tātou. Na ka kite tātou i te heahea mārika o tēnei Karauna. Koirā ki a au te tikanga o te kōrero rā, whakakake o te ture i te kīnā o tō waha. Nāu i hiki koe ki runga atu

Nga kaunati hika hika Te kaunati o to tipuna o Rawiri Ko te tangata nei ko Rawiri E ai ki nga tuhituhi i roto i nga pukapuka i runga i te ipurani ki hea rane o ki a AI rane Kai reira e ki ana te korero Ko te tangata nei ko Rawiri ka kitea e koe tana ingoa 300 nga wa e whakaatutia mai ana i roto i te Paipera Tapu. He aha rā i pai ai te Atua ki a Rāwiri nā te mea koia te pōtiki o ngā tamariki e whā, nē? Ana, kāhore te Atua i titiro ki tōna hanga, i titiro atu te Atua ki tana manawa, i tana ngākau, i tana wairua, ka hoatu a ia te tohu ki a ia. Ana, ko te Rāwiri, ana, anei te kōrero mō Rāwiri, e te iwi, te hīmene a Rāwiri, 65.

E he he i e haere katoa mai ana ou hahi ki a koe. Koirā te whakamutuna ake. Kua pau katoa ngā whenua, kua hangaia ngā ture, te ture muru i tēnei mea te whenua, te ture muru i tēnei mea te mātauranga. Ana koina noa iho te mea i toe mai ki a tātou. Kimihia e te iwi te ara o te tikana e pai ai te noho ki te ao nei e. Ana kei te pērā tātou ināianei. Ka kite tātou e, i roto i tēnei o nā Kimihia e te iwi te ara o te tikanga, i hoki o tātou whakaaro. Ki te whakaaro me pēhea e kite ai e tātou te ara o te tikanga. Nā, Kua rima tekau tau inaianei e whawhai paitia ana te whawhai pai mō tō tātau reo. Na koia, kimihia e te iwi te ara o te tikanga i pai ai te noho, kai tūranga nui he matā pū, he patu i te tangata kia mate. Mate maunārono hoki rā i haere ai i te ara. Na, ko koutou anake e titi kaha mai na. Eka i o koutou mata, i te kohu e tatao. Ko ngā kōrero katoa nei kua tīmata te matua tangata i roto i tana apakura mō ngā kaupapa e murua haeretia ana i roto i te ao Māori. Ana ka puta i a ia te kōrero i roto i tēnei ko te kopae o te whare, ko te ara tōtara, te huawai pārae, ko ia te kōrari. Ana I roto hoki o Tūranganui-ā-Kiwa huhua te tipu o te harakeke i reira, nē. Koirā tētahi wāhanga ingoa o te harakeke, ko te, ko te kōrari, nē. Ahem. Tēnei e te iwi, te wā ki tō koutou whanaunga, te wāua mai nei i te hua o te kai. Ko tāna e kī rā, Ā, ko tātou te hua o te kai a tēnei kāwanatanga. Tētahi kōrero i rongo ahau, tētahi kōrero i rongo au, ā, nā David Seymour tēnei kōrero. Nei tana kōrero. Whiua ia tēnei kōrero, O, waimaria katoa koutou i te, i te colonial government, arā, nei, ka kite koe e te heahea mārika o te tangata. Kua waimaria rā, arā, tēnā titiro inā rawa. Koirā hoki i hangaia ai e, e, e Kīngi Matutaera Īhaka, e, tana, ka naro rā aku whenua, ka naro aku tika, oh. Mātaotao ana te aroha, mōmona ana nā iwi whai rawa, tūpuhi ana nā iwi rawakore, nē. Nā, ko tātou e, e te iwi, Hei te 25 ki te 28 o Aheretovikōkā tēnei marama e heke mai nei, kei te tū te kerēme a Ngāti Nahere ki te rere marae ki mua i te aroaro o te rōpū whakamana i te Tiriti o Waitangi. Kei te whakaritea ngā kaikōrero i tēnei wā nei. Kau tētahi. Kei te haere au te whakatakoto e whitu ngā waiata i titoa e te matua tangata e te kōti, ā, e rua i titoa e Rua Kērana. Kei roto i aua waiata e whitu katoa rā te mātāpono o ngā kaupapa e kōrero nei au ki a koutou i tēnei rā. Ka mutu, kei te titirohia, kei te whakahāngai e hau ngā ture i puta i aua tau tūkinora ki ngā mahere tawhito o te wā kāre anō kia murua te whenua. Arā te mahere, arā te tau, anei ngā tau i tangohia aua whenua. Ko te kaupapa e whakatakototia ana e hau ki te Rōpū Whakamana o Te Tiriti o Waitangi, i homaitia te taitara kōrero e ngā rōia kia, anei i roto i te reo Pākehā, The damage and the loss of te reo Māori to Ngāti Nahere, ā, The damage and the loss of te reo and tikanga to Ngāti Nahere, ā, and Mātauranga Māori. Nā, kua takahurihia ahau taua rārangi rā, ko tāku e kī ana, te ngaro pū atu o te reo o Ngāti Ngahere me ōna tikanga, me te mātauranga, me ōna whenua katoa. Nō reira, kei te whakarārangihia au nā Ture ka kī atu ki te Rōpū Whakamana o Te Tiriti o Waitangi, arā nā Ture i tūkino i a Ngāti Ngahere. Anei ngā kōrero o ngā ture nei. Arā ngā ture mātauranga i muru i te reo o Ngāti Nāiere. E te iwi, ko te pai o tēnei hui ki te rere marae, kei te whakaputahi au e ērā kōrero katoa, ka kite koutou ka tau katoa ngā ture nei ki te motu. Nā wēnei ture i tūkino. Ana, koinei te mahi. Kei te, kei te kōrerotia au nā ture nei ki te aroaro o te Rōpū Whakamana o Te Tiriti o Waitangi. Kei te whakarārangihia atu ahau ngā kupu pēnei i te tino rangatiratanga, i te kaitiakitanga. Kei te wetewetehia au ētahi o ā tātou kōrero kia takoto pai ai ngā kōrero ki mua i te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. Hei tēnei rā mere nei, kei te hui topa mātou me ngā rōia, me te whānau o Ngāti Nahere kua oti au te tuhituhi i aku kōrero, kua takoto. ki mua i te aroaro o te hapū o Ngāti Nahere, me te huarahi kei te whāia e hau hei kauhau māku i reira. Kei te whakauru rā anō e hau a Climate Change, te huri nā āhuarani. Kei te whakauruhia au te tangihanga. Kei te whakauruhia au a ētahi o ngā kaupapa. Kei te whakauruhia atu e au he, he rautaki reo kia hanga I roto i tēnei kauhau, hei whakatipu, hei whakahoki mai i te reo o Ngāti Naere. E te iwi, ma te maungārono hoki rā i haere ai te ara, ko koutou anake e titikaha maina, e kai o koutou mata. Tēnei e te iwi te wā ki tō koutou whanaunga. Me hoki atu au ki te kōrero, te tau kotahi mano, 760 māiwa. Te taetana mai o Kāpene Kuki ki tō tātou whenua ataahua. I roto i ō tātou ringaringa, i te wā i hainatia ai te Tiriti o Waitangi, te tau 1840, 63 miriona eka i roto i ō tātou ringaringa. Rua tekau tau i muri mai, 1860, kua taka mai te pupuri o te whenua ki te 21 miriona. I roto i tērā wāhanga 1860, 1866, e ono ngā tau, ka titohe te Kōti tana waiata tuatahi.

te marama o Whirina ā-rangi te 17. Ana ko nā Hauhau ērā whakaheke mai ana ki Tūranganui-ā-Kiwa me te iwi o reira tukituki ana te Karauna. Ka whakapaetia he pūrahorua a Te Kooti, tana mahi he kōrero atu ki nā Hauhau rā, kai hea nā hōia Karauna, a te Karauna, nā, nā Pane Whero a te Karauna. Ka whakapaetia. Kāre i mau nā whakapae. Engari, ka kī atu te Kōti Kairau i mahi i ēnā mahi. Engari, i ahua tū te wehi o ētahi o nā, nā Pākehā o roto o Tūranga nui a Kiwa. Ana, e rongo hoki koutou i a au e kōrero ana mō te East Coast Titles Act 1887. Ko tērā ture kua tīmata noa atu mai i aua wāhanga rā. Ana, ka takoto te kōrero. Me whiu e tātou te tangata nā, me tana iwi, me hari atu, arā, ki Wharekauri, waho atu ki reira. Arā, kua pai, kua āhei tātou ki te tiki i ngā whenua nei, inā rā i kōrerohia ai te Kōti Tango Whenua. 1883 ka titoaia ko te mōrikarika. Tuatahi ko te Tiriti o Waitangi, ko te mana, Tuarua ko te koti whenua, ara, ko te koti whenua e kōrero nei ahau, the Native Lands Act 1865. E kite ai tātou, e, kai konā te matua tangata e kite ana i nā mahi nei, ka tito ai i roto i ana waiata, i a Te Morikareka, i a Pinepine Te Kura, e Pā Tōreo. 1887, kare wā ake ko e Pā Tōreo. 1888, penepene te kura. Ka kite tā Tau, nā i muri mai, e rua tau i muri mai a Penepene, tērā te ahi i te kā mai. Nā, ēnā waiata e rima kai te wetewetetia e au ki mua i te aroaro o te Karauna. Ā, mutu tonu i tērā, kua whakahāngai i aua waiata rā ki nā ture. Kia kite mai ai te Karauna he mahi tika ake te tinihana a te Karauna. Arā wana ture, arā nā waiata a te Kōti e kī pēnei mai ana, arā, kei te whakamoe au nā mea e rua. Muri mai i tērā kua wetewetetia atu e hau, e rua nā waiata. a Rua Kenana Hepetipa. Kaore te whakamā i ahau i te taura whiu kau, 1916, me Moehurihu uri ai taku moe i Mautini, arā, tērā, tērā. Nā, hei whakaoti, kei te tikina e hau te, e rua nā waiata, kaore te mokemoke te tuahu noa nei e. Te kaupapa e tikina ana, e tikina, e tikina ana e au i tērā waiata. Kāore te mokemoke, te tuahuru, he waiata tēnā i tito ai te tau 1928. Te whakatūtūtanga a, a Tā Apiranga Ngata i nā kaunihera Māori ki roto i nā whenua nei. Hei aha, hai pupuri i nā, i nā turuturu whenua kai te toi. Kua pau katoa hoki. Ana, te rārangi whakamutunga o tau waiata rā e kī ana, Ka hoki tāua ki te whare e huri ai e. Ana, kei te wetewetehia au nā rārangi o tau waiata rā, ka whakahāngai ki te ture. Ana, ko te waiata whakamutunga, mōteatea, nā waka kahika. He mea rekōta te waiata nei a e Mervyn McLean i te tau 1963 i Kutarere marae. Koira, ana, kei te Tātari haere ki au ngā kōrero nei. Tētahi o ngā tino kōrero kai te whakaputa e hau ki reira, kai te whakaara e hau he rautaki reo, paerua, kai rani, mā, Ngāti Nāhere. Kai roto i taku tuhituhi taua rautaki ra. Anā, kai te haramai ētahi o aku tauira kairangi o roto o Awanuiārani ki te noho i roto i te te hui nei. Anei kua pai taku mea atu, taku kī atu e ki te rōpū whakamana i te Tiriti o. Ki te koi te rārangi tauira e noho rā, nō māua pōhatu katoa wēnā kua whiwhi i rātau i a rātau kairangi. Koinā te rautaki. Koinā rātau haramai e, ki te kī atu ki ngā uri o Ngāti Nahere, anei te tauira kei a mātou hei whakaoro i tō reo. Engari kai roto i te pukapuka kua tuhia nei au, kai reira te rautaki e takoto ana. Hei taua rā ka whakaatutia, e te iwi, kia pai tātou, kia ora tātou, whakaratia te māramatanga and Mau ki tō tātou reo, kia manaakitia koutou katoa. Tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou katoa.